Eý, şu soňky wagtlarda agzalýan Aziýa programmasy nämeka? Aziýa gitmek gymmatmy? Ynamlymy? Nädip gidilýär? Kim kömek etjek? Aziýa programmasyna gitmäne men kömek etmekçi. Han onda Aziýa programmasyny düşündirmäni aşlaýyn. I recommend to everyone to join Aziýa program. Aziýa is changing our life. Salam hemmäňize YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Men Süleýman Akmyradow. Bu gün siziň bilen YouTube kanalymda Aýzek programmasyny düşündirmekçi. Aýzek programmasy nädip döredi, Aýzek programmasyna nädip gidilýär we Aýzek programmasyna gitme maksadymyz näme, şolary gürrüň bermekçi. Birinji bilen kanalyma goşulmadyk bolsaňyz kanalyma goşulyň. Çünki maňa näçe goldly boldugyňyzça has gowy wideolar gelmekçi öňümizdäki günlerde. Ikinji dünýä söweşinden soň bir müň dokuz ýüz ellinji ýylda Fransiýada bir grup studendiň ara gelip bir döreden organizasiony. Bilşiňiz ýaly ikinji dünýä söweşinden soň şu döwletleriň arasynda gatnaşyklar gatnaşyklar bozuldy we şu Bozulan gatnaşyklary nädip düzeldip bileris we döwletleriň arasynda nähili gowy medeni gatnaşyklar alyp bararys maksady bilen, şo maksat bilen döredilen organizasion. AIESEC-de ýylyň belli wagtlarynda daşary ýurtlara gidip, praktika edip bilýäňiz. Bu praktikalaryň wagty bäş hepdeden elli iki hepdä çenli üýtgäp durýar. AIESEC programmasyna goşulmak üçin uniwersitet okuwçysy bolmaly ýa-da uniwersitete degnen bolmalysyň. Isaac dünýäde ýüz ýigrimi alty döwletde aktiw ýagdaýda işläp dur. Siz haýsy döwletde okaýan bolsaňyzam, ýene şu Isaac programmasyna goşulyp bilýäňiz. E, Türkiýede okaýanlar üçin Türkiýäniň on alty şäherinde, on alty sany uly şäherinde Isaac ofisleri bar. Bu Isaac ofisleri esasy uniwersitetleriň içinde ýerleşýär. Uniwersitetde sorasaňyz Isaac ofisi nirede ka diýip, size e, maglumat bererler. Eger siz şu daşary ýurtlara çykmak isleýän bolsaňyz, daşary ýurt, Ýewropanyň gapylaryny açmak isleýän bolsaňyz muny Aýjegiň üsti bilen edip bilersiňiz. Çünki Aýjekde daş ýurda gitmek gaty kyn däl. Meselem, okap ýörkäň Erasmusyň üsti bilen gitjek bolsaň, Erasmusda birinji sapakdan gaty gowy bolmaly, soň iňlis dilinden gowy balygyň bolmaly, Köp kişi sapaklarynyň gowy bolmadygy sebäpli Erasmusa gidip bilenoklar. Indi bu Aýzekde bolsa on ýaly kynçylyk ortadan aýrylýar. Seň Aýzege gitmek üçin seň sapaklaryňy barlanaklar. Esasy seň iňlisçäňi barlaýarlar. Indi men Aýzegi üçe bölüp gürrüň bermekçi. Birinjisi global wolontýor, ikinjisi global interprenýor, üçünjisem global talant. Birinji we ikinji bölüm Maskit uniwersiteti okuwçylaryny gyzyklandyrjakdyr. Üçünji bölümem bolsa uniwersiteti dynanlar we işe girmek isleýänleri has gowy gyzyklandyrjakdyr. Şonuň üçin wideonyň soňuna çenli görseňiz, gowy peýdaly maglumatlar öwrenersiňiz. Indi global wolontýor. Eger Aýzek barada bir zat eşiden bolsaňyz, iň köp global wolontýorlyk barada eşidensiňiz, çünki iň aňsat gidilýän ýoly. Indi global wolontýorlyk nähili işleýär? Daşary ýurtlara Bäş hepdeden sekiz hepdä çenli praktika etmän edip bilýäňiz. Global wolontýorlyk üçin nähili iňlis dili derejesi gerek diýip soraýarlar. Global wolontýorlykda iň az B-bir derejesinde iňlisçäň bolmaly. B-bir hem Pre-intermedit, B-bir Pre-intermedit, B-iki Intermedit. Jebire ahyry. Global wolontýorlykda bir gatnaşmak üçin sen uniwersitet okuwçysy bolmaly, ýaşyňam ýigrimi dokuzy geçmeli däl. Ýigrimi dokuz ýaşyňa çenli gatnaşyp bilýän. Şimdi indi global wolontýorlyk näme we nädip gidilýär? Global wolontýorlyk birinji internetden şu AIJ-niň öz saýdyna girmeli siz. Saýdyna gireňizden soň özüňize hasap açmaly. Men size görkezjek. Ine şu taýda Aýjegiň saýty. Şuňa girýän. Şuňa girenden soň özüň hasap açýaň. Hasap açandan soň uniwersitet okaýan uniwersitetiň uniwersitetiňi ýazýaň. Özüň barada maglumatlary ýazýaň. Ondan soň ine şu taýdan Explore diýen ýerden haýsy döwlete gitjek bolsaň, haýsy programma gitjek bolsaň we haýsy wagtda gitjek bolsaň şony gözletýäňiz. Global wolontýorlykda haýsy döwlete gitjek bolsaň indi şu taýdan saýlaýa, saýlandan soň şolara apply et diýen, ýagny şolara seň hasabyňdan hat gidýär, hat gidenden soň olar bir hepdäň içinde, bir hepde on günüň içinde saňa hat ýazýarlar, mail ugratýarlar ýa-da whatsappdan hat ýazýarlar, indi şunuň ýaly Salam. Biziň programmamyza goşulmak isläpsiňiz. Ýakyn günlerde siziň bilen wideo gatnaşyk etmek isleýäs. Siziň bilen wideoda gürleşmek isleýäs diýýärler. Seň bilen Skype-da wideoda gürleşýärler we seň iňlisçäňi barlaýarlar we senden üýtgeşik soraglar soraýarlar. Sen näme üçin şu praktika gatnaşmak isleýäň? Seň şu praktika gatnaşmagyň Bize näme kömegi bolup biler? Sen näme goşup bilersiň şu praktikamyza? diýip soraýarlar. Özüň barada tejribeleriňden gürrüň ber diýýärler. Meň wideogatnaşygym, wideoçatyň bir on bäş minut ýaly bolupdy. Şu on bäş minut söhbet etdik we iňlisçäm barladylar. Sorag soradylar, soraglara jogap berdim. Eger seni halatdalar şu praktika etmäne kabul görjek bolsalar wideo görüşmeden soň iki üç günden hat ýazýarlar indi şuny ýaly sizi kabul etdik indi şu ýakyn günlerde pul ýatyryp bilersiňiz we wiza almak üçin dokumentleriňizi taýynlamagyna başlap bilersiňiz diýýärler. Global wolontýorlykda praktika etjek temalaryň bolýar. Şu internetden dokument tabşyran wagtyň ine şu temalardan ine praktika edip bilýäňiz diýip görkezýärler. Esas bu temalar nämeler barada. Global wolontýorlykda praktika ediljek temalar Ýunisef-iň Sustainable Goals diýilýän, türkçesi, Sürdürilebilir kalkynma programy, türkmençesini tä doly terjimesini tapyp bilmedim, Sürdürilebilir kalkynma programy, iňlisçe, türk, orsçasynam ýazjak, özüňiz terjime ediň. Şu programmalaryň birine praktika etmäge gidip bilýäň. Esasy iň köp Quality Education diýen programmasyna gidilýär. Quality Education, Gowy ylym bilim. Bira ýalňyş terjime etýändirin ol indi özüňiz düşüniňda. Indi men geçen ýyl global wolontýorlyk bilen Rumyniýa stažer staž etmäne gitdim. Meniň temamam Quality Educationdy. Indi aňryk gidip näme etýärdik? Aýzekde bilşiňiz ýaly aňryk gideňsoň, Etýän döwletiňde sen ýaly daşary ýurtlardan pul iýen okuwçylar gelýär we seň etýän zatlaň bilelikde şo daşary ýurtdan gelen okuwçylar bilen bile etýäňiz. Ýa köp kişi soraýar, ýani Aziýa gitmek gymmatmy ýadam Aziýa ynamly programmamy, nädip gidip bileris diýýärler. Aziýa gaty ynamly programma, Toýa dünýäniň iň uly ýaşlaryndan gurnalan organizasion gymmatmy, gaty gymmat däl. Şuňa gysylan magdary okuwçy bolup ýörkäňiz özüňizi ösdürmek üçin sowýan puluňyza gynanmaň. Çünki durmuşyňyza goşulýan zat da bu. Gidip bir giden egin-eşik ýa-da bir giden tehnologiýa berjek puluňyzy şun ýaly programmalara beriň diýip maslahat berýän size. Indi şu Aýjekde puly göni ýatyrylanok. Şol priglaşeniýa gelýär, priglaşeniýa gelenden soň puluňy ýatyrýaň, şon ýaly. Soň wiza alybermeli. Hytaý wizada-da pul alanoklar senden, belli bir düzetmeli dokumentleri düzetseň. Bu etýän zatlarymyzyň näme peýdasy bar? Aňry gidip hiç aýly galman alty hepde praktika etýäs diýýäňiz. Birinjilik bilen iňlisçäňiz gelişýär. Ikinji bilen dünýäniň dürli künjeklerinden dostlar edinýäň, üçünji bilenem özüň has köp ösdürýän dünýä ýetişdirýäň. Internetde bir iňlisçe informasiýa gözläňde indi ýaman az zat gözläp bilýäň, çünki sen alty hepdäň içinde bar etýän işleň iňlisçe bolanlygy sebäpli seň iňlisçäň ösýär-de, birinji bilen iňlisçäň ösýär. Özüňe bolan ynamyň artýar, aýjeň üns berýär. Alty hepde şoň ýaly geçýär. Men geçen ýyl ýanwar aýyň onunda gitdim, fewralyňam soňlaryna geldim. Ýagny durmuşymda iň gyzyk geçilen alty hepdäm bolupdy. Indi ikinji temamyz global interprenýor. Daşary ýurtlara gidip, ýene praktika etýäňiz. Bu praktikada pulam alyp bilýäňiz, pul diýýänem aýlyk. Oňa gatnaşmak üçin uniwersitet okuwçysy bolmaly ýa uniwersiteti dynan bolmaly. Global interprenýurlygyň tölegi dokuz ýüz lira, Türkiýede okaýanlar üçin dokuz ýüz, ýüz elli dollar tölegi bar. Ýöne gitýän döwletiňde aýlyk alyp bilýän. Global interprenýurlykda beýleki derejesini iňlisçäň bolmaly. Çünki global interprenýurlykda sen şu daşary ýurtlarda bir firmalarda praktika edýäň, indi mekdeplerde däl-de. Bu programmada bolsa Daşary ýurtda firmalarda praktika etseň, bu firmalar esasy startap diýilýän firmalar bolýar. Startap şirketler bir zatlary oýlap tapmak üçin şoň üstünde işleýän şirketler. Şunuň ýaly özüňi ösdürmek üçin. Buňadam gitmek kyn. Ýa şunuň ýaly internetden saýlaýaň aýt döwlete gitjek bolsaň. Şo taýdan dokument tabşyrýaň, olar seň bilen ýene skaýpdan Wideo zwanok etýäler, wideoda gürleşýäň, eger kabul etselerem şu dokuz ýüz liraň, ýüz elli dollar puluňy ýatyrýaň gitýäň we ondadam ýene global interprenýerlikdedem galjak ýeriňi berýäler, galjak ýeriň mut. Hemmesi berenok, köpüsi berýär. Olam günde Bir ýa iki wagtyna nahar berip bilýär käbir projeler. Nahary berip bermeýänleri şu internetde, saýtda ýazýar. Başarsaňyz şu nahar berýänlerine tabşyryň. Sen nahar berýänlerine tabşyrsaňyz at burnuňyz gider daşynda. Indi üçünjisi iň gyzykly ýeri global talent. Daşary ýurtlara professional derejede praktika etmäni gitýäňiz. Buň hepdeleri elli iki hepdä çenli edip bilýäňiz. Haýsy ülede gideýin diýseňiz, ol Aziýa döwletlerem bolup bilýär, Ýewropadam, Amerika. Islän döwletiňe gidip bilýäňiz. Şu internetden gözletjeň indi haýsy döwletlere gidip bilerin diýip bul we gitmek isleýän çisloňyzam saýlaýaňyz. Indi şu çisloda gitjek bolýan. Indi şu global talanta gitjek diýýäň. Döwletiňi saýlaýaň we okeýe basýaň weli saňa mümkinçilikleri görkezýärler. Ine şu döwletlere gidip bilersiň diýip. Onsoň çislolaryny ýazýarlar ine şu wagtlarda şu wagtlar aralygynda gidip bilersiň diýe we Şu işlejek firmany düşündirýärler. Ine sen şu firmada şul işleri etmeli diýýärler. Şu firmada işlejek adamlaň şunýaly edip biljek üstünlikleri bolmaly diýýär. Meselem, kompýuter inženerligi okaýan okan bolsaň, şu programlama dillerini bilýän bolmaly diýýär. We gowy zady Global Talentde gowy aýlyk alýaň gitýän ýeriňde. Men köp döwletiň aýlyklaryny görüşdirdim. Germaniýa zat Sekiz ýüz ýewro, biz Danimarka, Hollanda, hatda müň ýewrodan köpem aýlyk berýärler. Galjak ýeriňem berýär köpüsi. Hytaýda görüşdirdim. Hytaýda sekiz ýüz ýewro ýaly, ýok, sekiz ýüz dollar, alty ýüz dollardan müň dollara çenli aýlykly işler bar-da, şu global forantda. Ýöne bu lowha salanypda has köp iş tejribesi isleýärler. Bu gün uniwersitet okuwçysy dynan wagty gitmek kynrak bolýar. Uniwersitetde dynandan soň bir ýerlerde işleýän bolsaň, özüň ol gowja iş tejribe edinen bolsaň, has aňsat bolýar. Ýa bilşiňiz ýaly okuw dynan okuw dynan türkmenlerimiz bar. Daşary ýurtda işläp ýörler. ýa has gowy ýerlere gitmek isleýän bolsalar, şu işlän tejribeleriniň kömegi bilen şu global talanty tabşyrsynlar we şu daşary ýurtlara pully praktika etmäge gidip bileňiz. Ýa praktika diýende gidip işleýäň hatda şu taýda we eger bolsa soňundan galyp bileýäňem. Birinji şu global talantyňam tölemeli tölegi bar. Müň ýüz TL. Müň ýüz TL'ňem ýüz togsan dollar töwerekmika diýýä. We gowy zat ýene Global Talantdadam galjak ýeriň berýär. Köp programma galjak ýeriň berýär. Aýlygyň bar, ýedi ýüz ýewrodan müň ýewroa çenli şonuň ýaly üýtgäp durýar. Hemem galjak ýeriň berýär. Gaty gowy. Ýöne esasy zat şoňa tabşyrmak üçin bir gowja tejribeň bolmaly. Menem nesip bolsa şu indiki ýyl tabşyryp görjek eger kabul etseler. Oňada gidip görjek. Aziýa döwletlerine tabşyrjak, Ýewropa tabşyryp görjek, global talant uly mümkinçilik gitmek isleýänlere. Agzym gurak kitay suw çekdi kofe çeýnäň. Başlap bilen etýän zatlarymyz biraz kyn ýaly görünip bilýär gözümize riskli. Ýöne özüňe göre risk almasaň, riskowat etmeseň özüňi, uly işler edip bolanok. Şuny ýatlary, bu durmuşda käbir zatlary uly ädimler bilen ätmeli bolýar. Çünki gaýalyklardan kiçi ädimler bilen geçmek kyn bolýar. Şu gaýalyklara çykmak üçin uly ädimler ätmeli biz. We özümize gowy ynanmaly, men şul işi edip bilerin diýmeli we şo ýol ugrunda özüňi gowy taýynlamaly. Taýynlanansoň. Kyn däl. Eger maňa soraglaryňyz bar bolsa ýene sosial media ulgamlarynyň üsti bilen ýazyp bilersiňiz, Instagram, Facebook ýa Gmail hasabyma. Kanalymadam goşulmadyk bolsaňyz kanalyma goşulyň birinji bilen, halan bolsaňyz şu aşakdan laýk goýmany ýatdan çykarmaň. Muny ýaly gowy wideolar öňümizdäki günlerde gelip durar. Düşünjeleriňizem aşakda kommentariýalara ýazyp bilersiňiz. Başga näme aýtmaly?

Wideoýy kapatmadynmy? Aga wideony öçürmändirler, entägem wideo öçendir öýdüp kofe içip arkaly aýakdan ugur otyryn. Wideomy göreniň üçinem köp köp sag boluň. Goş sag boluň. Kanalyma goşulyp maňa gold boluň.